טענק יו זאקרי.
טענק יו שיינע, א דאנק. מיין נאמען אויף אידיש איז זכריה אדער משה זכריה, און איך באגריס אייך אין נאמען פון דעם טאובי צענטער פאר אידישע שטודיעס דא אין סטענפארד אוניווערסיטעט, דא הייסט פאקטיש נישט דא, איך געפין זיך נישט אויפן קאמפוס אבער איר פארשטייט וואס איך מיין. און איך פארשטיי אז אין פארגלייך מיט פריערדיגע לעקציעס אין דער סעריע לזכר קלארע סומפ, זענען פאראן מענטשן וואס זיצן גאר גאר ווייט פון דאנעט. איך האב באמערקט לויט די נעמען, אפשר מאסקווע, ישראל,

איך, מיר האבן זיך באקענט, דאס הייסט איך און סיר לעסטערן, מיט כמעט דרייסיג יאר צוריק, אפשר מער ווי דרייסיג יאר צוריק, אויב דאס איז נישט קיין סוד, ווען מיר זענען ביידע געווען מיטארבעטערס אין אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט ייווא אין ניו יארק, דעמאלט אויפן פינפטער עוועניו, זי האט געארבעט, סירל, אין ארכיוו, איך אין דער ביבליאטעק, און מיר זענען געבליבן אין קאנטאקט נאכדעם ווען זי איז געקומען, פארדעם ווען איך, ווי איך בין געקומען קיין סטענפארד, זי איז געקומען אהער ווי א גרעדוער סטודענטקע, און זי האט באקומען איר דאקטאראט אין סטענפארד, און איך בין אנגעקומען אביסל פארדעם ווי זי איז אוועק אין דער גרויסער וועלט אריין.

א דאנק.
נו א דאנק, א שיינעם דאנק משה זכריה פאר די שיינע ווערטער, און נישט נאר פאר די ווערטער אבער טאקע פאר דער הילף וואס דו האסט מיר געגעבן און געגעבן אסאך אנדערע פארשערס פון דער אידישער קולטור דורך די אלע יארן, אפילו די רעדע וואס איך וועל האלטן אין אפאר מינוט האב איך געשריבן מיט דער הילף פון משה זכריה'ן וואס האט מיר געהאלפן געפינען געוויסע מקורים, איז איך בין אלעמאל דאנקבאר פאר זיין הילף. און איך וויל אויך נאכאמאל באדאנקען די פראגראמען פון אידישע לימודים ביי סטענפארד און אויך ביי בערקלי, איך האב נעכטן פארגעסן צו דערמאנען אז בערקלי איז אויך א א ספאנסער דערצו, און ווי איך האב נעכטען דערמאנט בין איך פאר מיר איז ספעציעל א כבוד און א זכות צו האלטען די קלארע סומפ לעקציעס, נישט נאר ווייל ווי משה זכריה האט דערמאנט בין איך געווען א גראדואיר סטודענטקע אין סטענפארד אוניווערסיטעט, אבער אויך דעמאלט ווען איך האב געוואוינט אין פאלא אלטא האב איך אנטייל גענומען אינעם לעה'ן קרייז וואו קלארא סומף איז אויך געווען א מיטגליד, און נאך איר פטירה האבן די אנדערע מיטגלידער פונעם לעה'ן קרייז געגרינדעט די דאזיגע לעקציעס לזכר איר, לזכר קלארא איז פאר מיר איז ספעציעלע פארגעניגען, איך באדויער זייער וואס איך קען נישט זיין מיט אייך פערזענליך, איך האב נאכאמאל מיטגעבראכט מיין קוביק דא פון סטענפארד הילל, יא אבער איין מעלה איז וואס איך זעה אז זענען דא פריינט פון ממש פון איבער דער וועלט וואס קען אנטייל נעמען דורך זום איז דאס איז איין מעלה כאטש איך בעט נאך דעם שיינעם קאמפוס פון סטענפארד יא איז א דאנק אלע פארן פארן קומען היינט. אין נײַנצן אַכט און דרײַסיק אויף איר זיצונג אין ווילנע, האט א מיטגליד פון דער ייוואו פארוואלטונג געגליכן וויסנשאפט מיט א בלום. עפעס שענס, אבער נישט עיקרדיק אין א צייט פון גרויסע איבערקערענישן. מעקס וויינרייך האט אים אפגעענטפערט אז וויסנשאפט איז יא וויכטיג אין אזעלכע באדינגונגען, ווייל נאר מיט אביעקטיווער אקאדעמישער ארבעט קען מען אנהייבן צו פארשטיין און פאסיג רעאגירן אויפן היינטצייטיגן קריזיס. מיט דריי יאר שפעטער, און נײַנצן איין און פֿערציק, שוין אין ניו יארק, האט וויינרייך געשטעלט די פראגע, איך ציטיר, צי איז היינט בכלל בארעכטיגט אויפצוקלייבן זיך בציבור און רעדן וועגן וויסן, אנשטאט צו וויינען און צו קלאגן אויפן גרויסן בראך וויינרייך האט אליין געענטפערט אז וויסענשאפט איז נישט קיין צוקער לעקעלעך, נאר עפעס לעבנסנעטיג, אפילו און דווקא אין א צייט פון אומגעהייערען טרויער. אט די דריי קורצע יארען פון נײַנצן אַכט און דרײַסיק ביז נײַנצן איין און פֿערציק שפאנען איבער, פארשטייט זיך, דעם גרויסען תהום פונעם חורבן.

איז משה זכריה האט שוין דערמאנט דעם ייוואל אין זיין אריינפיר ווערטער, און ס'רוב מענטשן אין עולם ווייסן שוין מסתמה אז דער ייוואל איז דער אידישע וויסנשאפטליכע אינסטיטוט וואס איז געגרינדעט געווארן אין נײַנצן הונדערט פֿינף און צוואַנציק ווי דער ערשטער צענטער פאר וויסנשאפט אויף אידיש און וועגן דער אידישער שפראך און קולטור. דער ייוואל האט אפט באשריבן זיין שליחות צו דינען דעם פאלק. און ער האט דאס אויסגעפירט דורך זאמלען און פארשן דעם שטאף פון דער אידישער געשיכטע, און אויך זיך פארנעמען מיט היינטצייטיגע פראבלעמען פון דער אידישער געזעלשאפט. ווען דער לינגוויסט און קולטור-טוער נחום שטיף האט געשאפן א פלאן פאר אזא אינסטיטוט, האט ער פירגעלייגט אז זיין הויפט-לאקאל זאל זיין בערלין, א גרויסער יוראפעישער צענטער,

וואו זיי האבן געצוואונגען טייל פון די געוועזענע אפהיטערס פון די אידישע קולטור אוצרות אויסצוסארטירן די זאמלונגען פונעם ייוואו און פון אנדערע ביבליאטעקן און זאמלונגען אין ווילנע און אין ווילנע געגנט, וואס די דייטשן האבן צעראבעוועט איבער דעם גאנצן ראיאן. די וויכטיגסטע מאטעריאלן האבן זיי געשיקט קיין דייטשלאנד, אפצוהיטן פאר נאך די מלחמה, אבער ס'רוב האבן זיי געשיקט אויף מאקולאטור. ווי טייל פון אייך זיכער ווייסן שוין, האבן די פאעטן און פארטיזאנער אברהם סוצקעווער און שמערקע קאטשערגינסקי ארגאניזירט די באוואוסטע פאפיר בריגאדע צו באהאלטן און ראטעווען כאטש א טייל פון אט די מאטעריאלן.

און זיי האבן ווידער געשיקט ס'רוב פון די מאטעריאלן קיין ניו יארק, דאס איז נאך א קאמפליצירטע מעשה וואס איר קענט לייענען וועגן דעם, ספעציעל אין דוד פישמאן'ס בוך The Book Smugglers, איך גיי נישט אריין היינט אין אלע פרטים אבער ס'איז זייער כדאי צו רעדן מער פרטימדיג וועגן דעם. דערצו האבן די אליאירטע מיליטערישע כוחות אין דייטשלאנד אפגעפונען א טייל פונעם ייווא זאמלונגען וואס די דייטשן האבן געשיקט קיין פראנקפורט, יא, די אמעריקאנע ארמעי און די מיליטערישע כוחות פון אנדערע

אז די ייווא פירערס אין ניו יארק האבן איינגעזען ווי טיף זענען די אבידות אין אייראפע, האט דער אינסטיטוט געדארפט זיך ראנגלען מיטן פאקט אז סיי זיין ווילנער היים, סיי דאס יידיש-רעדנדיקע פאלק פון מזרח אייראפע אויף וועלכן ער האט זיך געשטיצט, זענען מער נישטא אין ניו יארק.

אין סאמע ברען פון דער מלחמה איז דער ייוואו געווען צווישן די סאמע ערסטע ארגאניזאציעס צו פארפירסעמען די אייראפעאישע טראגעדיע אין די פאראייניגטע שטאטן. שוין אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק האט ער אפגעדרוקט א ביכל פונעם פעדאגאג שלמה מענדעלסאן אויף ענגליש מיטן טיטל The Battle of the Warsaw Ghetto. ער האט אפגעדרוקט דרייסיג טויזענט עקזעמפלארן כדי צו פארפירסעמען די נייעס, און דערצו זענען ארויס איבערזעצונגען אויף אידיש, אפשר אויף אידיש איז געווען צוערשט און די ענגליש איז געווען אין איבערזעצונג אבער דער עיקר האבן זיי געוואלט פארשפרייטן די נייעס אויף ענגליש צום ברייטן עולם, אבער זיי האבן דאס אויך אפגעדרוקט אויף אידיש און אויף שפאניש, און דער טעקסט האט מען אויך געדרוקט אין דעם ענגליש שפראכיקן יידישן זשורנאל The Menorah Journal און אויך געשריבן אין דעם קאנגרעשאנעל רעקארד פון דעם אמעריקאנער קאנגרעס. דר. ייוואו איז געווען מסוגל צו אזא ארבעט צוליב זיינע טיפע פערזענליכע און פראפעסיאנעלע פארבינדונגען מיט די יידן פארשפארט אין מזרח אייראפע. איך האב זיך אויך געפילט מחוייב אויסצופילען אזא שליחות, למשל עמנואל לינגלבלום וואס איז געווען א וויכטיגער מיטגליד פון ייווא'ס היסטארישע סעקציע פון פאר די מלחמה, האט געשאפען און אנגעפירט מיט דעם בארימטען עונג שבת ארכיוו אין ווארשעווער געטא, און רינגעלבלום האט געשיקט זיין לעצטען בריוו צום י ו אין ניו יארק צען טעג איידער די דייטשען האבען אים דערהארגעט, און אינעם בריוו האט ער פארלאנגט אז דער י ו זאל לאזען וויסען די פרייע וועלט וועגען דעם גורל פון פוילישען אידענטום. דר. ייווא האט אויך געטון דאס ביסעלע וואס ער האט געקענט משפיע צו זיין אויף די טראגעדיע אויף א ממשות'דיגן אופן. ער האט ארגאניזירט למשל א בריוו צום אמעריקאנער פרעזידענט רוזעוועלט וואס איז אונטערגעחתמעט געווארן פון כמעט דרײַ הונדערט וויסנשאפטלערס פון פארשידענע אינסטיטוציעס און דער ייווא האט אויך געשיקט בריוו אין ניו יארק טיימס וועגן דעם מצב בשעת דער מלחמה. פון אזעלכע אקטיוויטעטן זעהן מיר אז שוין דער ייווא האט זיך גלייך נאכן איבערציען זיך קיין ניו יארק זיך פארגעשטעלט ווי אן אמעריקאנער ארגאניזאציע,

אדער אויף דייטש. אבער דער ערשטער נומער, פון ערשטן נומער אן, אז מען האט ארויסגעגעבן דעם נייעס בלעטל ידיעות פון ייווא אין ניו יארק, איז עס ארויס אינגאנצן צוויי שפראכיג, ענגליש מיט אידיש גלייך. אין נײַנצן זעקס און פֿערציק האט דער אינסטיטוט לאנצירט א נייעם זשורנאל, The Yivo Annual of Jewish Social Science,

אמעריקאנע טעמעס זענען אלעמאל געווען נאענט צום הארצן דעם ייווא אפילו פאר די מלחמה, ווייל דער אמאטעל אליין האט ארויסגעגעבן זיינע אייגענע זשורנאלן, און פארשטייט זיך האט זיך געפונען אין ניו יארק מיט א ספעציעלן אינטערעס צו אמעריקאנער יידנטום, אבער אויך איז עס געווען ספעציעל

דער אינסטיטוט האט געהאפט אז נישט אידישע פארשערס וועלן לייענען זיינע ארבעטן אויף ענגליש וועגן דעם אידישן לעבן, אבער ער האט אויך ארויסגעגעבן א ריי ארטיקלען אינעם ייוואו עניועל אויף אלגעמיינע טעמעס ווי

ער האט גערעדט וועגען חורבן און ווידערשטאנד און צוריקבוי, יא, אבער ביסלעכווייז קען מען זעהן אז מען לערנט אדורך די ידיעות אדער ייווא בלעטער אז מען איז סוף כל סוף געקומען צו די מסקנא אז די טראגעדיע אין אירופה איז פשוט צו גרויס

וויינרעכ'ס רעדע אויף א קאנפערענץ איז געווארן דער קערן פון זיין מייסטער ווערק די געשיכטע פון דער אידישער שפראך, און העשל'ס רעדע איז מגולגל געווארן אין זיין בארימט בוך וואס איז ארויס אויף ענגליש, The Earth Is The Lord's.

אז די שיין פון דער שכינה וואס האט זיך אנטפלעקט אין די געטאס זאל חלילה ניט פארלוירן ווערן פון אונז, און וואס ווייטער אלץ מער זאל זי נעמען שיינען אין אונז אליין, אין אונזערע קינדער און קינדס-קינדער.

וואס דאס אידישע פאלק האט געשאפן אין גאנג פון זיין געשיכטע. לויט די טעאריע פון דובנאווען האבן זיי געהאלטן אז אמעריקע ווערט דער נייער צענטער פון דער אידישע וועלט וואס זארגט צו א מין המשכתיקייט. דער מצב פון אידן אין די פאראייניגטע שטאטן האט געזען גאנץ אנדערש יא פונעם מצב פון אידן אין מזרח אייראפע. אין אמעריקע האבן אידן געוואוינט, האבן געלעבט באקוועם, מיט א נטייה צו אסימילאציע. און דאס איז ע פנים שטארק אנדערש פון די מצב וואס איז געווען אין פוילן וואו אידן זענען געווען אונטער דעם דרוק סיי פון דלות סיי פון אנטיסעמיטיזם. אבער נישט געקוקט אויף דעם האט וויינרייך אלעמאל געהאלטן אז די עיקר פראבלעם איז אין תוך גענומען דאס זעלבע, דאס הייסט אז ביידע

דערצו האט וויינרייך געהאלטן אז די זעלבע וויסנשאפטליכע מכשירים וואס דער אינסטיטוט האט גענוצט אין ווילנע זענען חל אויף אמעריקאנער אידישע פראבלעמען. למשל אין ווילנע אין די דרייסיגע יארן האט דער ייווא, ווי אסאך פון אייך ווייסן שוין, ארגאניזירט קאנקורסן וואו מען האט געבעטן אידישע יונגעלייט צו פארשרייבן זייערע אויטאביאגראפיעס און אויף אזא אופן

פון א נעץ זאמלערס וואס האבן געזאמלט פאלקלאר, טערמינאלאגיע, היסטארישע דאקומענטן און אנדערע מאטעריאלן ווי איז גוט באוואוסט, אין זייערע היים שטעט און שטעטלעך איבער דער וועלט און געשיקט די מאטעריאלן צום ייוואו אין ווילנע. דערביי האט דער ייוואו געוואלט שאפן אן ארכיוו סיי אפצוהיטן דעם עבר סיי אויסצופארשן היינטצייטיגע פראבלעמען.

אז דער ייוואו אין ניו יארק האט פארשטאנען ווי ריזיג עס זענען די פארלוסטן אין אירופה, האט ער נאכאמאל זיך געווענדט צו זאמל ארבעט, און באשריבן די דאזיגע ארבעט ווי א הייליגן חוב. שוין אין נײַנצן דרײַ און פֿערציק האט ער לאנצירט א נייעם זאמל פראיעקט וואס הייסט דער מוזיי פון דער אלטער היים. ער האט געבעטן אלערליי מאטעריאלן וואס אימיגראנטן האבן מיטגעבראכט פון אייראפע, איך ציטיר, איצט ווען אין דער אלטער היים איז אלץ, אדער כמעט אלץ, חרוב געווארן, איצט איז געווארן דריי-פאך צענפאך, הונדערטפאך טייערע, יעדער דאקומענט פון דעם אמאליגען אידישען לעבן אין דער אלטער היים. און דער אמאל איז ביז נעכטען. דער ייווא האט געבעטן אז די זאמלערס זאלען מקריב זיין זייערע טייערע חפצים, און באשריבן אזא ארבעט ווי א נאציאנאלע פאראנטווארטליכקייט. איך ציטיר, אוועקגעבן אזא בריוו אדער דאקומענטן איז טאקע א קרבן, אבער יעדער איינער איז מחויב אזא קרבן צו ברענגען. דערצו האט דער ייוואו געבעטן מאטעריאלן וואס זעלנערס האבן געזאמלט בשעת דער מלחמה און אהיים געבראכט. ערשט אין יארן ארום האט מען געשריבן אין די ידיעות, וועט מען זען ווי וויכטיג עס איז אזא זאמלונג פון דאקומענטן, און דאס איז טאקע געווען אמת, איא? דעם ייִוואָס איניציאַטיוו האָט אויך אינספּירירט אַנדערע אַזעלכע איניציאַטיוון צו זאַמלען מאַטעריאַלן, למשל, צווישן אַ גרופּע שארית הפּליטה אין לובלין, פּוילן, וואָס האָבן געשאַפֿן אַ קאָמיטעט אויסצופֿירן אַ זאַמל-אַרבעט, די אָ קאָמיטעט האָט געהייסן The Central Jewish Historical Commission, אויף ענגליש. דער ייוואָ האָט באַטראַכט אַזעלכע פּראָיעקטן נישט נאָר ווי אַ מיטל צו פֿאַראייביקן ייִדיש-אייראָפּע, נאָר אויך צו פֿאַרשטאַרקן דאָס אַמעריקאַנער ייִדנטום. מיט אָט די זאַמלונגען האָט דער ייוואָ געוואָלט באַקענען יונגע אַמעריקאַנער-געבוירענע ייִדן מיט דער רײַכקייט פֿון אייראָפּעיִשן ייִדישן לעבן.

אזוי האט דער ייוואק געהאפט אז מיט זיין ארבעט וועגן דער אידישער פארגאנגענהייט וועט ער קענען פארזיכערן די אידישע צוקונפט. א דאנק אט די איניציאטיוון האט דער ייוואק שוין אין דעצעמבער זעקס און פֿערציק געזאמלט

ער האט ארגענעזירט די ערשטע אויסגאבעס און אויסשטעלונגען וואס האבן באקענט דעם אמעריקאנער עולם מיטן חורבן, איך האב דאס פריער דערמאנט, יא? און אויפן סמך פון זיינע זאמלונגען האט דער ייוואו אויך ארויסגעגעבן פארש ארבעטן, למשל ישעיה טרונק'ס בוך לאדזשער געטא וואס איז ארויס אין נײַנצן איין און זעכציק.

וואס דער י ו האט בדרך כלל ארויסגעגעבן צוערשט זיינע זיינע אויסגאבעס אויף אידיש און דערנאך איבערזעצונגען אויף ענגליש, אבער מיט דעם בוך איז דווקא געווען פארקערט. איך מיין אז ביידע זענען סימנים פון ווי וויכטיג עס איז געווען פאר וויינרייכן פערזענליך און פארן י ו ווי אן אינסטיטוציע צו פארפירסמען די נאצי פארברעכנס צווישן דעם ברייטן עולם.

האט די רעגירונג פון מדינת ישראל געשאפן יד ושם ווי דעם הויפט צענטער אין לאנד פארן געדענקען און פארשן דעם חורבן. מיט אפאר חדשים שפעטער האט יד ושם געווענדעט צום ייוואו ווי דער גרעסטער צענטער פאר חורבן פארשונג מחוץ לארץ.

אמאל האבן היסטאריקערס געהאלטן אז מען האט גארנישט נישט געפארשט אדער גערעד אדער געשריבן וועגן דעם חורבן ביז א יארצענדליג אדער צוויי נאכן בראך, דער עיקר ביזן אייכמאן פראצעס אין נײַנצן איין און זעכציק. אבער אין דער אמת'ן האט דער חורבן גורם געווען אזא וויסנשאפטליכע ענערגיע אז עטליכע יאר נאך דער טראגעדיע

שחיטה אדורכגעפירט, דאס איז געווען אין אַכט און פֿערציק. צום צענטן יובל פון ווארשעווע געטא אויפשטאנד אין נײַנצן דרײַ און פֿופֿציק, האט דער זשורנאליסט און שרייבער מרדכי שטריגלער געזאגט אויף א ייווא קאנפערענץ אז די ליטעראטור פונעם חורבן איז מסתמא שוין געקומען צו א שלימות, ווייל מען האט שוין אזויפיל געשריבן וועגן דעם חורבן און ארויסגעגעבן. און ווען די ערשטע מאנאגראפיע פון א אידישע קהילה איז ארויס פונעם ייוואו יד ושם שותפות און נײַנצן איין און זעכציק, דאס הייסט דאס זעלבע יאר ווי די אייכמאן פראצעס, האט דער היסטאריקער יעקב ראבינסאן געדארפט זיך פארענטפערען קעגען דער טענה אז די טעמע פון אידישען לעבען אין די נאצי געטא'ס איז שוין אויסגעשעפט. האט ער געשריבען נאך א בוך וועגען לאדזשער געטא? יא, נאך א בוך וועגען חורבן, ווייל מען האט שוין אזויפיל ארויסגעגעבען אויף אידיש. איז כאטש מיר פארשטייען איצט אז אזעלכע מיינונגען אז די חורבן פארשונג איז שוין אויס, אזעלכע מיינונגען זעהן אויס זעהן איצט אונז אויס גאנץ נאאיוו, יא, אבער איך מיין אז זיי זענען סימנים פון די רייכקייט פון דער ארבעט פונעם ייוואו און זיינע מיטארבעטערס אין יענע ערשטע יאהרן נאך די מלחמה, סיי אין כמות סיי אין איכות. דער ייוואו האט באשריבן אט די ארבעט ווי א הייליגן חוב.

האט מען צוגעגעבען א פשוט קעפל אז דער מענטש אינעם בילד איז דערהארגעט געגעבן, געהארגעט געווארען, אדער אז דער בנין איז חרוב געווארען. אזעלכע אימאזשען האבן געשאפען א מין הזכרה אויף די שפאלטען פון די ידיעות, אבער אן פאטאס. אבער פאר די ייוואו מיטארבעטערס און מיטגלידער וואס האבן פארלוירען משפחה, פריינד און קאלעגעס

דארטן האט שלמה מענדלסאן געהאלטן א רעדע אויף דער טעמע ווידערשטאנד אין די פוילישע געטאס. די רעדע איז געווען נאר אויפן סמך פון ריין וויסנשאפטליכע מקורים. און דערנאך האט דער עולם ספאנטאנערהייט געזאגט קדיש.

דערנאך האט ער געהאלטן פאר א הייליגע פאראנטווארטליכקייט צו פאראייביגן די קרבנות, אבער האט זי אויסגעפילט אן סענטימענטאלקייט. דער ייוואו איז געווארן דער פיאניר פון דער הארבן פארשונג, אבער ער האט נישט געוואלט אז דער טויט פון מזרח-אייראפעאישן יידנטום זאל פארשאטענען זיין רייך לעבן. ער האט געוואלט אפהיטן די ירושה פון אידישן אב ע, אבער געלייגט דעם טראפ אויף דער נייער אמעריקאנער היים, ווייל ער האט געהאלטן ער האט געהאלטן אז אמעריקע איז דער בעסטער מיטל צו פארזיכערן די אידישע צוקונפט. פונקט ווי מאקס ריינאך האט געשריבן, מיר ווילן דערקענען די וועלט כדי זי איבערצובויען. באדאנק אייך אלעמען.
א הארציגן דאנק צירל.

האט ער געהאט א ראלע אדער נישט? יא, פישל ס'איז גוט צו זען אייער פנים, איך געדענק אייך גוט פון מיינע יארען אין פאלא אלטא מיט אסאך יארען צוריק, א שענעם דאנק פארען קומען אויף דעם רעפעראט. יא אוריאל איך האב דערמאנט אז מאקס וויינרייך איז אנטלאפען פון ווילנא, ער איז פאקטיש געווען אין אירופה און ווען דער מלחמה האט זיך אנגעהויבען און דערנאך האט געקענט אנקומען קיין ניו יארק יא אין נײַנצן פֿערצן און נײַנצן פֿערציק און זיין זון אוריאל איז געווען מיט אים יא די אנדערע משפחה מיטגלידער רעגינע און גבריאל זענען געקומען שפעטער און אבער אוריאל איז דעמאלט געווען א יונג קינד, ער איז געבוירן געווארן אין זיבן און צוואַנציק, יא, איז ער האט שפעטער געדינט אין ארמעי, ער האט געטון זיין, ער האט געהאט זיין אייגענע ראלע, יא, אבער אין די יארן וואס איך האב דערמאנט היינט איז ער נאך אלץ געווען פאקטיש צו יונג צו שפילן אן אקטיווע ראלע אינעם ייווא'ס ארבעט.

יא איז יא. פון צייט צו צייט פרעג מען מיך צו איך האב בדעה אנצושרייבן נאך א באנד פון די געשיכטע פון ייווא נאך די מלחמה, דאס זיכער וואלט געווען זייער כדאי, אבער נישט פאר מיר, מסתמא פאר עמיצן אנדערש. דאס הייסט אז איך האב דאס געשריבן ווי א מין צוגאב צו מיין פריערדיגע ארבעט וועגן דעם ייווא, און דאס ארבעט איז ארויס, איין נוסח פון די פארש ארבעט איז ארויס דווקא אויף פראנצויזיש אין א באנד וועגן ערשטע פארשונג, די ערשטע פארש ארבעטן וועגן דעם חורבן, און ס'איז ארויס אויף פראנצויזיש, אבער אויך א נוסח פון די היינטיגע רעדע אויף אידיש וועט ארויס אינעם זשורנאל אויפן שוועל מסתמא, איז אבער ווייטער, איך האב נישט בדעה ווייטער צו גיין מיט שרייבן א גאנץ בוך אויף דער טעמע. קלמן ווייזער האט געשריבן פארשידענע ארטיקלען און פארש ארבעטן מיט א שייכות צו אט די טעמעס, אבער יא, עס וועט נישט, איך האב נישט בדעה צו אנטוויקלן די טעמע אין א בוך. איוו, גאו אהעד.
יא, א דאנק צירל, דאס איז געוואלדיג אינטערעסאנט, איך וויל פרעגן וועגן וואס מ דאס די פארשונג וואס מען האט געמאכט בשעת דער מלחמה, און בפרט די בריוו וואס מען האט געשריבן פרעזידענט רוזעוועלט מיט וואס דריי הונדערט וויסנשאפטלער האבן זי אונטערגעחתמעט, און די פראגע איז וואס וואס האט ייווא באוויזן צו טון אדער וואס איז געווען דער באגריף צווישן די באציאונג צווישן פארשן און פארטיידיגן די אידן וואס די נאך לעבעדיגע אידן און און וואס און וואס טוט זיך אין אייראפע. יא יא א דאנק איף ס'איז גוט צו זען דיין דיין פנים הלוואי וואלט געווען פנים אל פנים באמת אבער יא ס'איז זייער ס'איז אן אינטערעסאנטע פראגע איך מיין אז דאס איז א גוטער מוסטער פון וויאזוי דער ייווא האט האט געהאלטן אז פארשונג און היינטצייטיגע פראבלעמען גייען טאקע צוזאמען יא אז דער עיקר טעמע פון די בריוו וואס איך האב דערמאנט האט געטאן מיט אריינלאזען מער פליטים אין לאנד, יא, און דער ייוואו און אנדערע וויסענשאפטלערס און אנדערע ארגעניזאציעס האבן געוואלט דרוקען די אמעריקאנער רעגירונג אז מען זאל אריינלאזען וואס מער פליטים, און זיי האבן געבראקט ציפערן פון זייער אייגענע פארשונגען וועגן אימיגראציע, למשל פארשונג וואס האט באוויזן אז וואס מער אימיגראנטן מען לאזט אריין אין לאנד וואס בעסער די געזעלשאפט אנטוויקלט זיך, יא איז זיי האבן געוואלט מאכן אן ארגיומענט אז אמעריקע וואלט שטארקער געווארן פון אריין לאזן מער אימיגראנטן, יא דאס איז א זייער א היינטצייטיגע אויך א היינטצייטיגע מחלוקת יא, און זיי האבן געבראכט ראיות פון זייער אייגענע פארש ארבעט צו באווייזן אז ווי די אימיגראנטן האבן זענען געווארן א טייל פון דער אמעריקאנער געזעלשאפט האבן עפעס צוגעגעבן יא, און אויך אז מען האט געקענט אפילו פאר די קוואטעס וואס מען האט דעמאלט געהאט האט מען געקענט אריינלאזען מער פליטים יא אריין אין לאנד און זיי האבן זיי האבן דאס זיי האבן געמיינט אז זיי האבן געקענט מיטברענגען יא די די די ציפערען און די פארש ארבעט וועגען וועגען אימעגראציע יא ווי א באווייז צו

און אויך מיט יא איז טייל טייל וויסנשאפטלער מיט א ש וואס האבן געארבעט מיט ייווא האבן געשטיצט ציוניזם און נאכדעם וואס דאס וואס מדינת ישראל איז אויפגעשטאנען האבן זיי געמיינט אז די אז די די צוקונפט אדער כאטש א טייל פון דער צוקונפט פון אידישן פאלק וועט זיין דארטן אין ארץ ישראל יא אבער ס'רוב פון די ייוואו פארשערס יא זענען נישט געווען ציוניסטן, יא, און ספעציעל אין די ערשטע יארן נאך די מלחמה איז נישט געווען קלאר וואס וועט זיין די צוקונפט פונעם אידישן ישוב, יא, אין ארץ ישראל, יא, און דערפאר האבן זיי ארויסגעדריקט אזעלכע ספיקות צי מען קען טאקע בויען א ניי אידיש לעבן, יא, אין ישראל.
זאכרי האס אנאדער קוועסטשען, גאו העד. יא, ערשטנס, אחוץ מאקס וויינרייך, ווער זענען געווען די אנפירענדיגע אידישע וויסנשאפטלערס אין אמעריקע, אין דעם ייוואו אין אמעריקע, באלד נאך דער מלחמה אדער בעת דער מלחמה?

ער איז געקומען קיין ניו יארק אבער ער האט נאט איבערגעלעבט די אלע מלחמה יארן, ער איז געווען איינע פון די הויפט פירער פונעם ייווא אין ווילנע, און אין ניו יארק זענען געווען צוויי גרופעס, יא זיי זענען געווען די די די מענטשן פון די שרעס הפלטה, וואס האבן זיך אפגעראטעוועט און זיך באזעצט אין ניו יארק נאך די מלחמה, אזעלכע וויסנשאפטלערס ווי ישעי' טראנק וואס האט שוין געהאט א פארבינדונג מיטן ייוואו פאר די מלחמה אין פוילן, פיליפ פרידמאן למשל, יא, און אנדערע, און ס'איז דא אויך געווען די וואס האבן שוין געוואוינט אין ניו יארק פון פאר די מלחמה, למשל יעקב שאצקי וואס איז פאקטיש געווען דער הויפט טוער פונעם אמאפטעל פון אנהייב אן, פון פון פֿינף און צוואַנציק, און יא ער איז געווען א טייל פון א גרופע וויסענשאפלערס וואס האבן שוין געוואוינט אין ניו יארק און האבן שוין געהאט אזא פארבינדונג מיטן ייוואו,

געוואלט זיך פארשטעלן ווי אן אמעריקאנער ארגענעזאציע, יא, דער געדאנק אז דער ייוואו'ס ציל איז נאר געווען צו פאראייביגן מזרח אייראפע, יא, איז פשוט נישט אמת, ווייל אפילו פאר די מלחמה האט דער ייוואו נישט נאר געוואלט זאמלן מאטעריאלן און פארשן טעמעס פון דער פארגאנגעהייט, אבער אויך זיך פארנעמען מיט היינטצייטיגע פראבלעמען, און דעמאלט האט דאס געהייסן פראבלעמען אין די צוואנציגער דרייסיגער יארן, יא, נאך די מלחמה האט דאס אויך געוואלט ווייטער זיך פארנעמען מיט היינטצייטיגע פראבלעמען, און דאס האט געהייסן דער עיקר אמעריקאנער אידישע פראבלעמען, יא, איז האט נישט, יא, עס האט. גלייך געלייגט דעם טראפ אויף אמעריקע און פרובירט זיך איינווארצלען אין אמעריקע, שאפן פארבינדונגען מיט אידישע און נישט אידישע ארגאניזאציעס, שאפן פארבינדונגען מיט יונגע אמעריקאנע אידן, יא דאס האב איך אלץ באשריבן, יא איז די פראגע איז ווי ווייט איז דאס געווען מיט הצלחה, יא ווייל אין אז די די. יא, די דר. ייווא לעם ווי איך האב אויך דערמאנט האט זיך געבויט אויפן סמך פונעם ברייטן עולם פון אידיש רעדנדיגע אידן וואס איז פשוט נישטא אין די פאראייניגטע שטאטן, יא, און אויך ווי די ארגענעזאציע אליין, דאס הייסט פון וואנען זיי האבן געשאפן געלט, יא, און וויאזוי זיי האבן ארגענעזירט זייער ארבעט, איז נישט געווען לויט דעם אמעריקאנער סיסטעם, לאמיר זאגן, יא, ס'איז געווען אן אנדערע צוגאנג, יא, אבער איך מיין אז איינע פון די איראניעס איז וואס די פארשט טעמעס, יא, פון דער מיט וועלכע דער ייווא האט זיך פארנומען אין יענע יארן, די צרה איז נישט געווען וואס ס'איז געווען נישט גענוג אמעריקאניש, וואס ס'איז געווען צו אמעריקאניש, דאס הייסט ס'איז געווען ווי מען זאגט אויף ענגליש אהעד אוו איטס טיים, יא, עס הייסט אז דער ייווא האט טאקע זיך פארנומען מיט חורבן פארשונג ווען די אמעריקאנער אינסטיטוציעס האבן נישט געוואלט, יא, און. אין דעם פרט זענען זיי געווען פיראניריש, יא, אבער אין יענע יארן האט דאס אויך זיי נישט געהאלפן, יא, ווייל מען האט נישט געוואלט געבן געלט אויף חורבן פארשונג, יא. איז איך מיין אז דאס איז אלעמאל געווען די פראגע וויאזוי דער ייווא האט געזוכט צוצופאסן צו די אמעריקאנער באדינגונגען, עס איז קלאר אז זיי האבן יא געפרואווט, אבער קיינמאל נישט באמת מצליח געווען. אויף איין געביט זענען זיי יא געווען מצליח און דאס איז ריעל עסטעיט, ווייל זיי האבן געקויפט א בנין אויפן פינפטן עוועניו, נישט ווייט פון מעטראפאליטען מיוזיעם, אבער דאס איז אן ענין פאר זיך.
דוד האס א קוועסטשען.
האלא צירל, א דאנק פאר ביידע לעקציעס, זייער זייער אינטערעסאנטע. איך האב נאר געוואלט, מיך האט געחידוש'ט דער ציטאט מענדל עלקינס וואס דו האסט אנגעהויבן מיט אים, וואס האט ער געמיינט מיטן פאקוס, מיטן מיטן אייראפעאישן ייווא'ס פאקוס אויף אמעריקע, וואס זאל דאס האבן געהייסן ביי אים?
איך מיין אז אין דעם ציטאט האט ער נישט גערעדט וועגען דעם אייראפעישען ייווא נאר אין די יארען נאך דער מלחמה, דאס הייסט דאס האט ער געש איך געדענק נישט די דאטע אבער דאס איז געווען שוין ווען דער הויפט לאקאל איז אין ניו יארק און ער האט באשריבען א מין רשימה יא פון פון איניציאטיווען וואס דער ייווא האט אונטערגענומען איך מיין אז דאס איז נאך געווען אין די פערציגער יארען און ער האט אונטערגעשטראכן אז אמעריקע, ער האט דווקא געזאגט נישט אמעריקאנע נאר צפון אמעריקא, צפון אמעריקאנע דאס הייסט פאראיינטע שטאטן און קאנאדע, יא, אז אז די אטעמעס זענען אויפן ערשטן ארט, יא, פון די פון די רשימה פריאריטעטן, און דאס האט ער געשריבן, מען קען קאנטראלירן די דאטא אבער איך מיין אז אין די פערציגער יארן, יא, יא, האט ער דאס געזאגט. הייסט עס אז דאס איז א נאך מלחמה'דיגער זאג? יא אדער כ'געדענק נישט, קען זיין אז ס'איז אפילו געווען אינמיטן די מלחמה, איך געדענק נישט גענוי, אבער שוין באלד, יא דאס הייסט גלייך נאכן איבערקערן זיך פון פון ווילנע קיין ניו יארק איז דאס שוין געווען אויפן ערשטן ארט. א דאנק. נאך פראגעס?
אויב נישט וויל איך ענדיגן מיט א הארציגן ווארעמען דאנק דיר צירל, און איך מיין אז מיר האבן אסאך אסאך געשעפט פון דיין לעקציע, און מיר קוקן, אה, איך זע אז, איי סי שעינא'ס הענד רעיזד דער טו, און און און מיר האבן זייער הנאה, און הלוואי וועלן מיר זיך זען